Tlai ka ding a tian tian an ban ah te ka lo puat ve ta chuan chuanin hetah hian a kal tur hauh ten an awm ah ka hlim zel ta a ni aw hei helai
ah an lo awm na hmun hi a ni a an accident na hmun kha hei hetah hian ni a rap thlak khawp mai a thuk lo sin mawle tawh rua a hauh ang reng te han en chuan.

Chhak lamah hian maw? He chhak chu tihna bang a ni nghal a. Hei te hi bang chu ni nghal mai a. Hei thlang lampang hi. Aw. Umm. Heti zawng chu fit sawmpa nih a insawi si vel thet dawn ni maw? Umm. Sawmpanga.

A lo inkhar rei tawh lutuk kha ni ber a ni maw umm an hawn hlim in an lut deuh nghal mai si a niang a umm tlem an nghak diat zel chuan hriat ni tawh bik hek lo tiraw
umm a lut apiang chauh nghal pali a ni maw a lut hman kha umm.
hei helai hmun hi ani angsam hriat loh na hmun pakhat zawk ang kal a report kan pe dawn a hmun te a in set up mek ani. Awle vawiin hi ni sawm pahnih August sang hnih sawmhnih paruk a ni a, vawiin ah tlang sam din thar veng ah Champhai ah hian, ah thil duh awmlo tak mai vanduaina an tawhna hmunah kan kal chilh a he thu hi dar sawm vela thil thleng mah ni se tlai lamah keini chu kan lo hre ve chauh a kan hriat ve leh tih hian a hmunah khan an kal chilh a tilai kan hnung tilai kan hmuhna hmun hi an tawhsual tawhna hmun mi pali te chet sualna pahnihin a nun an channa hmun kha a ni a tihian a hmunah khan an kal chilh a. ti lai an thenawm lawk a awm pu ro neih kim a, a ni hi an buai tan tirh lai a, lo buai pui a ih tawh sual tawk te hetlai tanki chhung atanga lak chhuahna lo buai pui hmasa tu a ni a, tichuan a ni hian hetlai hmunah hei kan zawhna te min chhan sak anga thil thlen dan te kim changin mi han sawi sak dawn a ni a, tichuan ka pu ih engtin nge an tawh sual tawh dan kha in han hriat tan dan. Aa teh teh kha ah a buai an rawn ti a. Hmm. Tah chuan a chhunga lut hi a buai a ni ang. Tah chuanin khi tak hian ka faten cement an tawk a, Lalmama nen khimi a chungah khian maw? Hmm. Tichuan nghah u nghah maw i lo chhuk teh an rawn ti a. Eng a nia rawn ti a, a va tlan phei a tak hian tukverh atang hian an lak a, chuanin a tete a buai a an ti a, an chhuk thla kha eng a heta hnathawk tur khu kha khan zu chhan tumin a lut a nia, chuan ani pawh kha a lo buai leh nghal chuan a thawhpui pa tur vannun eng a.

Tah chuan ka thling thla tawh chiah. Aw. E khaih a dik lo tlat. Oxygen hi a awm lo, mihring tan hlauh lutuk a ni ka ti a. Ka fapa pawh chu zuan lo mai an tum a, engaww rawh, i nu Frizan kan chang e, tah khian kan dah e lai hnuaiah hian Frizan ha rawn vawm tlat a, a zakah ka hling a ni. Chuan an zakah khan ka hling a, a lut hmasa ber khat tu ngei ni aw. Chuanin an zakah hian ka hling tlat ta chuan. Tah hian an zut an ban ha tlin an rawn ti chhuak ta a ni. Hm. A lut hmasa hi ka Lalma mah a nen. Aw Lalma mah a ni ka hria aw. Eh Hmingthanga, Hmingthanga rawn la chhuak hmasa ber. Tah a lut na hnawng ber kha. Chuan tah hian ban hi tlin tlin an lo pawt chhuak ta a. Amah pawh kha hetah midangin an lo khai chhuak bawk a, a zuk chhartu kha. Ramnghah Mawii chu maw? Aw. Chuan kan la chhuak zawh khan midang in thlak zel ro u. Oxygen hi a na lutuk ka ti a. Ti hian ka zuk tia tian ti hian ka zuk bun a ni. Helai hi kei phei chu awmna nei ka nia maw? Umm. Chuvangin e a tha lo tlat. Chumi i hlim lai chuan maw? Aw. E eng rim nge nam? Aw.
Ka awm hi pik thut mai a ni.
Rim pa ngai lo nam a awm em? Aw, engemaw deuh rim enge hei tih hulh deuh ang hi a awm. Chuan an inthlak leh ta, a dawt dawt kha ka hret chiang tawh loh, ka hling mawlh mawlh a, lut ru lut ru, inchhan theihna lai a ni hi ka ti a. Chuanin an lut tha zel a chuan kan pawt chhuak zel a. Chuan Hmingthanga kan la chhuak a, Vanunmawia. kan la chhuak leh a tichuan tetea heta thawk tur ber kha kan la chhuak leh a eng ahi hnuhnung ber kan la chhuak tah chuan ti zawng hian a zangthal zawngin kan mut a an awmah kan nem a chuan an chawih hi te pawh kha an hmarah leh an kata rawn chhuak chu ti khawp chu a ni
a ni chuanin chumi in hun hman an luh. hun atanga in inlak chhuah thleng chu ah minute engzat nge darkar engzat bawr vel nge eee
kan in la chhuak zo har khawp a a hmun hi chep lawk a hei te hi kan va chhiat leh a maw va chhiat leh a chuan.

chuanin hrui zen chu kan nu in te tang hian rawn vawm thla ta a hrui zen tha hi a lo nei hlauh a an awm ang a thlung zung a in luh chauh ro ka ti a ngai kha ka tir duh miah lo a maw tlai ka ding a tian tian an ban ah te ka lo-- kuat ve ta chuan chuanin hetah hian a kal tur hauh an an awm a ka hlim zel ta a ni chuanin an mahni khan buaina inei chuan in kut hi tian rawn ti mai ro ka ti mai a aw umm tichuan in engtin nge hemi hi ih he rangva hian an chhin a ni ta tiraw ni lo
hei hi a ni lo e heta mi hi maw hei hi a ni ang aw hei hian an chhin a tichuanin an chhin ka ti lo a Hei hi ka ring aw. Hei hi pahnih a awm a khawngaih pakhat hi le. Hei hi a invuak zawm a ni. A invuak zawm a ni lo ka e he mi pahnih hi heti hian a awm a ni tih hian ka rin dan in
an tih tan lai tak vel kha heva hmu lo tih na a ni maw? Hmu lo.
Khitah inchhungah khian khi brick kan rem ve a, tah chuanin cement an chawk a, an chawk zo chiah kha an rawn ko ta. Ka fa leh Lalma hma chu maw? ka fapa nghahmawia chuan an zutlan tha hming thanga kha ka fapa thinthlak rual khan a lut leh a ani kha buai ta ani tah chuan a pawt chhuak hman a maw ani kha hrui tel lovin tah chuanin heti kan pawt chhuak kha a dang kha. An en lo ah hian in kan awm ah khan hrui lo thlen hnu chuan kan hling zel ta a chhan tur kha chuti ang chu a ni e. A nih chuan in inlak chhuah chuan darkar chan ve tih chho bawr vel a ni ta in an chet chhung kha darkar chan ve atanga darkar khat in kar vel kha a ni ta an hmel vel kha danglam hman a awm em lo ang chu tiraw? Danglam e. E danglam hman maw? Umm.
Van Nunmuaia pawh kha a hmui te kha rawn duk a maw? Aw. Chuan Tete leh Enga kha phei ka chuah e, kan chhan thei ta dawn lo ka ti tawp. Umm. Tah chuan a let ding zawngin a zangthal zawngin kan tia aw mah khan tian nem ngat ngat a. Umm. Thih a tui. tui hrik tui hi a rawn ba hawk hawk ta amaw tian hei saw luka sawn aw khatian nikhaw hre lo a an awm an tlukna lamah khan a tuiah khan lo ah an hak tawh aniang aw an hak lut hman nual tihna a ni maw aw a ni chu chu chu kan hriat dan a nih chuan in hemi tengki len zawng hi min an en pui ta la i an sak lai vel te pawh i hmuh in ka ringawt an sak lai khan in ah in sa buai reng reng hi ka nia. hetah hian lung an rem ta maw tih hian aw kan lung an rem phei a sawtah sawn tian an rem chho leh khat a vite dinna vel kha ti lai vel hi ni maw vite dinna vel kha nia aw ti lai vel hi ni maw ti lai vel kha ni saw khutah hun a bang a lang reng ang tah kha chuanin tian a kal pheng a tian. Kili a nei ta maw? Umm. Hei hi mipui ta hriat thiam theihna an teh ve chhin reng reng e aw. Kha kha, helai hian kan teh nual tawh ang erawh aw, a pawp chin hei helai vel hi nen. A teh chin teh, a thuk lam zawng kha. E, helai vel kha nih in ka hria aw. Hetlai pawpna chin hi ni ta a. Hei tui tui hi khup chung malpui thleng vel hi ka heti lai vel hi nen ka hrem mai a ka mal mihring chu kan pil ve a ni a a tank i chhung hrim hrim ah chuan fishery vel ah ka ngai a ngai dan a nia
aw le tikhan hetlai a hmun hma kan en na chu kan duh tawk dawn ang a hei pu roneih kim a hi A lo che tha a, a lawm awm Mizo pa dik tak mai a ni a, a tlawm ngaihna leh a nachanga hriatna hi a fak awm kan ti a keini chuan. Tin, a ni zarah hei awlsam takin an inla chhuak thei a, ih upa tawn hriat ngah mi tlawm ngai a nihna hi ih tun chhiat tawhna ah hian a tangkai hle mai tih kha khan an sawi tel bawk ni se. Awle tikhan tilai hmun chu kan duh tawk ang a, ih hma bakah kan kal chho zel ang a tilai hmuna. a chhunga zuk lut a tak ngei a tawngtu ah dam chhuak ta te ah kan kawm remchang thei dawn niin a lang a, chungte pawh chu an lo thlir chho zel dawn nia. Khaw leh eitur hunah chuan tlangsa muaime hruaitu ten ti hian min lo dawng sawng a, kan lawm em em a, anni hian vawiin chhiat an tawhna chungchangah, an hriat theih ang ang te leh yma lampangina thu an dawn sawn dan te leh ruang chhuak te awm a, chung chungchang te pawh chu mi han sawi fiah sak ang a, tin engtin nge hma an lak a, an hma lak chho dan tur te leh hei zanina vawinia ruang in vui nghal theih a nih loh avangin naktuk lama zanina tlaivarpuia naktuk lama vui tur. a ni a, chungah te chuan engtin nge hman lak chhoh dawn tiang te hi a tul tul ka rain zawt ang a, zawhna te min chhan sak dawn a, lawmthu kan sawi hmasa ni se. Tichuanin i a remchang zawk zawkin mian chhan sak ula i vawiin nia thil thleng dar sawmbawl vela thil thleng niin kan hria a, hemi in han hriat chhoh dan te hnathawk lai hnathawhna hmun atanga in va a hmunin va pan dan te kha mian sawisak hmasa ula maw? A tlangpui kan sawi hmasa anga a kim changin hei kan treasure hian an hming leh khatiang vela kha chiang kuang zawkin an tarlang sela. Kan hriat tak ang khan dar sawm vela thil thleng a ni a, tuna kan khawtha lai pahnih te chetsualna hi an chetsualna hmuna hnathawk tur hi an ni a, Tengki siam zawh a nia, a slap thiah te hun avangin chumi slap thiat tur a thawk chu ni a. Tichuan, tuna boral ta pakhat zawk hi chu a kawm thlanga hnathawk kawngkam lawk chuta hnathawk chu ni a. Tichuan, Tengki luhna chhin an han ti hawnga kha tuna boral ta Vanalpeka hi a lut mai a. Tichuan, boruak chhia lo tam avangin a chau zui mai a. Chuan, a bawk khup zawng a awm bawk si avang khan tui fit hnih leh chuan vevel a sang a lo tling bawk si a. Chuvang chuan tikhan mi khaw hre loin a awm zui a. Tichuan, tengki thiata a thawhpui tur Pu Vannunmawia hi a lut ve leh a. Ani hi vanneithlak deuhin khawk lamah harsatna nei mahsela, Bang ngheng zawngin tengki bang ngheng khan a thu hlauh mai a, tuiah hmaia phum ve tak lo vang khan ni khaw hre lo a awm rau rauah a van nei ta a. Tichuan, Kawmthlanga kawng leh lama hnathawk pahnih tuna boral ta eng a, an ti mai a, Lalengmawia, aw, Ramengmawia emaw, ani hi ih Lalhmingthanga nen hian hnathawk tlang an ni a. Khatian Chhaka hnathawkte pahnih an buai takah chuan An tlan chho ve leh a. Tichuan Ramengmawia hi umm a lut ve leh ta a. Ani pawh buai zui ve leh in a hmai phum zawng bawk in tuiah ni khawhre lo kha tlu ve leh ta a. Chutah chuan Lalhmingthanga hian an chhak lama mite an au va, tichuan a ni pawh chu lut ve leh a, a ni pawh chu buai zui tho va. Mahse an chhaka mite an rawn thlen hman avangin a ni leh Pu Vannunmawi hi an inchhan chhuak hman ta a, an ni pawh nikhua an hre chiah lo va, marawh chu CPR te leh oxygen te damdawiin lamah te an kalpui avangin an lo ziaawm ta a. Tichuan, Vanlalpeka leh Ramengmawia hi tihian vanbuaithlak takin an boral ta a ni. Tichuan, khawtlang hruaitu a hria hria te kan kal khawm a, chutiang chuan kan han insawng bawl nawk nawk a, chu chu tuna vanbuaina kan dawh dan tlangpui a ni a. Tichuan, a yakim chang zawkin kan treasure hian ih an inchhan chhuah dan leh. Khatiang vel a tute nge zu lut a, tute nge a van duai ta te zu la chhuak tih vel a kha chu hei kan treasure hian chiang zawk in min han hriat tir se la a chhang a.
Awle kan president khan in a tlangpui a rawn sawi deuh thuak thuak a, hei vawi in kan chhiat tawh hi dar kua leh mini sawmli leh panga vel a in tan ni khan kan hria. Tichuan, nachina sawi tak ang khan van lal peka leh van nun mawi hi tanki slab shattering thiat tura inhlawh fah tura an chhawt an ni a. Tichuan, ram eng mawi leh Bajaw Lalhmingthanga hi bul hnai lawkah lungrem tur an nei avangin helper tura thawk tur an ni a, thiantha an ni a, an ni ho hi inkawm deuh chawk an nih avangin khawi nge Inhat enpui te kan tih kha Lachina kan President in a a rawn report ang khan chhiat kan tawk chho zui nghal kha a ni deuh mai a, Van Lalpiak hi a rawn a sawi ang khanin a lut hmasa ber a nih hi, boruak chumi hma chuan an tanky hi a chhin pangai a la awm lo a, a tirah chuan rangva in an chhin a a chungah. leivungin an chhilh leh a, chutiang chuanin an lo hnawhpui rei tawh a. Thla thum thla li vel a ni tawh ang an slap chhunna hi, tichuan an chhin phui si a. Tichuan Van Lalpek an han haihawng kha Van Lalpek a hi a zuk lut ta a, tichuan ni khaw hre lovin a awm zui nghal a. Tichuan, i ram engmawia a rawn sawi ang deuh khanin, ram engmawia pawh hi chutiang bawk chuanin an han lut kha minute pawh tling lo ah khanin a chau deuh der mai a. Tichuan, vannunmawia hianin chhan tumin a zuk lut ve leh a. Chumi lai chuanin he an buai chi ai hmuhin Bojio Lalhmingthanga hianin an ṭhenawma mi Ramhnga Mawia zawk a ni e. Ramhnga Mawia a au a tichuanin khawtlang ṭhenom khawveng an inpun khawm a, khang te khan vawiina kan chhiat tawh dan hi a lo inṭan chho va. Tichuan an han inauh khawm takah chuan. Van Lalhluna te, Ramhngamawia te, Lalridinga te, Zosangliana te an rawn tlan khawm a, hemi chhiat tawk accident buaipui tur hian an phe sauh sauh mai a. Tichuan report kan ngaihthlak danin Van Lalhluna hian Lalhmingthanga a lut hnu hnung ber tur hi,

Tuia bawk reng kha a zuk nuk chhuak ve leh a. Tichuan, a hnuah khanin Lalhmingthanga hianin tuna kan cham tak ram engmawia a la awm thu a sawi a. Chu chu Pu Zosang Liana hian a va hai chhuak leh a. Chung chu kan chhiat tawh dan leh Vawiina lu kan sun dan tlangpui a ni e. Nia i kha ti khan a hmun kha kan hriat dan e, Fit sarih vela sang kha ni ta te raw? ti chuanin a len pawh lian lo ta a, hei tlang titiah chuan boruak tla chham mai ni lovin boruak thianghlim lo thil in up. Khami kha a ni theiin an ring a, mipui rindanah chuan maw? Kha khan ang ni enge a hmuna kal in nihna eng rim nge a nam a khatiang khan thil boruak dang pangai lo deuh a awm em a hmunah khan? A awm lem lo ve. Keini hi hna hrang hrang thawk a lo chhuak kan nih vang hian kan thleng hma lo va, tlawm ngai ho in phone atang hi chuan miin rawn hrilh neuh neuh va, tichuan kan hruaitu thenkhat chhuak hman deuh te kan in tir phei zung zung a, tichuan damdawi in thleng in kan hruaitu thenkhat te pawn an va buai pui a, amaherawhchu thenkhat te erawh chu hna thawh na hmun a awm te kan nih vang hian kan thleng hma thei lo thung a. Chuti laiah chuan ih an chet sualna ah kha tengki thar boruak lut si lo in uk chur a nih vang khan aa thil dang rinhlelh tur awm lo in boruak chhia ih carbon dioxide ti mai ang kha tiang lo in uk mau tawih vel te nen a rim tui lo ur uih hmur kan ti ang chi. Khatiang boruak lo in up kha nih vangin mihring tan dam khawchhuah ngaih dang a awm lo. Minute hnih khat awm kha chuan boruak chhia nih mai bakah kha mi boruaka eng nge tur lo in siam a ti mai ang, oxygen ni lo. Khatiang kha mihring ina a hip luh chuan. Chuapa emaw lunga emaw effect kha awm hrim hrim tur angai ni, oxygen a awm miau lo vang khan. Chu chu tuna an boral chhan ta ber pawh hi niin kan ngai a ni.
Ani chuanin damdawiin lama in kal phei pui a, postmortem in nei em? Engtin nge damdawiin lama train report eng ang nge in dawn?
Nia, damdawiin lama kan an phei pui khan doctor confirmation. Ang deuh chauh khan kan kalpui tawh a ni. Tunak boral ta pahnih hi tanki ah khan an zo tawh ah kan ngai. An lak chhuah pawn eng nge an mahni ah khan beiseiawm lutuk an awm lova. Tichuan pahnih dam chhuak kan tih ah kha oxygen te nen atanga CPR te pek a. An awmah te nem a, chutianga rawn har chhuak leh chu ni ta a. Amarawh chu anni pahnih pawh hi ngaihtuam chun ni lo va, chuti rual erawh chuan ti lai an rawn thlen leh hnu pawn ti laia oxygen kan kawl ang te chu kan a inpe leh lawp lawp a ni. An mahni ah khan eng emaw normal lohna pangngai lo, mihring pangngai ang lo kha a la awm deuh a, pakhat zawk phei chu damdawiinah te pawh a la awm tho a, mahse ngaihtuah awm erawh chu ni lo. Damdawiin lamah khan in post mortem ta lo nge nia, eng ang result nge damdawiin lam atanga in dawn police lampang hi an rawn kalin kan hre bawk a, heng lampang atang hian eng nge ruahman nan rawn nih pui cheu. Ngawi teh chu chu kan sang lutuk a ni e, kha Meteim Hospital ah kan thin phei a, A chinah kan President in a sawi dan hah a sawi ang deuh khan mihring chu kan chang tawh lo, chutlaia damdawiin a inconfirm turin kan phei ni ber mai khan ka hria, chutah chuanin rei lo teah khanin Police Department te pawh an rawn kal a, eng eng emaw. Casualty ah a lutin verification a rawn la a, felfai takin amaherawh chu eng ang in nge an lak erawh chu ih kan hre lem lo a. Kan lawmna chu Police Department te pawh khanin a ruang damdawiin atanga a chhuak tur kha a tawngtaina tein min thlah a, Police Department chungah te pawh lawmthu kan sawi pah a ni reuh se. Ani chuan police lampang hian postmortem tul an ti lo nge? Postmortem a nih an nih tak lo avang khan doctor confirm na taka kha kan hre thei mai lo a, accident tih ah hian hei Zawlkova pawh kan in tar ta mai a accident tih hi. Chu chu a eng zawk zawk pawh kha thil ni thei chu nih rualin postmortem a nih chiah tak loh vang khan hei hi chu eng ang chiah nge tih kha chu kan hre lo a ni. Marawh chu police te paw'n rawn kal vek a, a hmunah che chuan lu sun chhung te pawh an in rawn a, postmortem ngai lova an ngaih avangin hei chu postmortem lo in ti hian an kalpui ta a ni. A lo ngam a, kha tikhan kha tim khami lam pang bik kha chu zawhna kha kan duh tawk ri meng a. Tichuanin hei i kan rawn thleng thla a kha i ruang pakhat zawk pu enga zawk kha i an khaw lam an tih nge ruang chhuak ti mai ang maw? Khatiang tur ang khan an lo in puh a cha tikhan an hunah te pawh an va kal a, ama erawh chu in mipui an lo buai avang khan ruangin ka han in zawt chiang hman lo. Khami chungchang kha eng ang nge i keini mipui lam leh. Keini lam leh mipui lamin kan hriat danah chuan tlang sam mi pahnih tiang khan kan lo hre si a, engtia ruang kha chhuak ta mai nge ni tih laia kha. Umm, enga hi tlang sam khuan nupui neih a awm a nia, marawh chu fa hian la nei lo a, eeh an vanduai te pawh a ni thei a fa lamah. Kum eng emaw chiahna awm tawh atlang sam khua mi leh sa tlang sam khua leh tui anga kan chhiar hi ni tawh hrim hrim a yma pawh membership fee te a chhiat ni fan engkim hi an ti vek a ni amarawh chu amah hi chalrang khua a nih avang hian a chhungte lam hian aa heti lamah vui kan duh e. An rawn ti avangin hreh tak chungin i a nupui leh chhungte pawh hian an hlan a ni. Ti lai a invui hram hram hian duh a, chhungkua pawh an inrawn tawn rei khawp mai a, nekhaw tlang ang pawn kan nghak rei a, thil tih chiahna har khawp mai a, chutah chuan. A nupuite chhung lam hian, Aa, chuti na nana chu tiin ui takin Chalrang lama vui tur hian an thlah thei ta hram a ni. Chu chu amah eng ah hian an sawi dan kan hriat hi chuan i amah phumna hmun tur te pawh hi i a lo thlang a nih hmel a ni. Ka thi hun ah chuan chu mi bulah chuan min phum dawn nia tih te pawh hian a lo sawi a ni awm a titi tlangleng kan hriat ah hi chuan Chungte nih vang chuan enga chhungte lam hian enga duhna lama kha tihlawhtlinpui hi an chak a, an duh em avang hian i ngen ngaw takin an rawn dil a ti lam a nupui chhungte lam pawn ui tak chungin hreh tak chungin an thlah ta a ni. Tlangsam khua pawn heti laia engkim a tulna ang anga insawng bawl tur hian kan inhuam vek a, marawh chu tuna boral ta enga chhungte thlu tlukna hi kan zah a, chuvang chuan tihian ruang chhuak angin a kal ta a ni. Ani chuanin kan lo hriat veleh zelah chuan. A ruang chhuak enga kha VC lampang atang ten thil pek te kha an hlan ni awm a, khami chungchang a kha eng nge eng chen nge in hriat a sawi thei in ni em? Chungchang leh thank you nia i kan chhiat tawh chungchang hrim hrim ah hian kan VC te hma lak na leh YMA team in chawi awm na lawmawm kan ti khawp mai a, engkim a bul atang in i an rawn che char char a YMA kut ah bik dah lo in Tichuan, ruang phurhna tur te pawhin hei khawtlang in VC-in motor te kan nei a, heng te pawh an rawn thawh chhuak a, tichuan VC motor in ruang te pawh kan in la a. Ti laiah chuan kan VC te pawhin tih theih nei tam lo viau mah se la, hetiang thil a lo thlen tak ah chuan a ralna ah hian sanga ve ve ni maw? Chutiang chuan an hlan a. Tin, a uaimna biak ang pawn ruang chhuak kan insawngbawl dan angin puana tuam leh pawihsahin ti hian kan inthlah a. Tin, kan hruaitute pahnih in an thlah liam bawk a, awmna section hruaitu te pawn an thlah liam bawk a, a hmun thlengin an zu zui dawn a, tunah hian an zui mek a, chutiang chu kan kalpui dan a ni a. Kan VC te hmalakna lawmawm kan ti khawp mai a, tin, Anmahni puitu leh heng harsatna dang ah te pawh hian tanpuina eng eng emaw pawh ih an la tihsak te pawhin kan ring e a, an inenkawl zui na tur ang te pawh ni sela. Chutiang chuan kan visit te hmalak na tun kan chhiat tawh ah chuan a fak awm, a lawmawm khawp mai. Umm, a kanna kha ih damlo ho bik a kha, a kanna pawh kha sang hnih an pe a nih chu. Tin khawtlang mipui te chhiat tawh chungchang ah a lawmawm khawp mai a, I tlang sam khaw nih hi a nuam a, tlang sam khua thih hi a chak awm a ni ti teh ang. Khawtlang mipui nu leh pa nula tlangval YMA member te tlawm ngaihna avang hian tlang sam khua a chhiat tawh hi a thlamun thlak kan ti a, vawiin boruak ah pawh khawtlang mipui te min tawi awmna ah kan lawm hle a ni tih kha kan an tarlang tel bawk duh a ni. Tichuan ka in zawt ta rau rau a, i. Pakhat zawk a nunna chuan pakhat zawk pek a kha. Engtinge hma lak chho in tum a? Tin, chu mipa chuan i chhan tel theih chuan, He inchhiat tawhna hian NGO hrang hrang te hian eng angin nge hma in lak dan a kha? Mi an sawi sak la. Tichuanin heti lai hmun chu kan duh tawk ang a. Lawm thusawiina te nei duh nih chuan mi an neih sak nghal bawk ang a maw? A pek a bik maw?
Aw. Nia, Vanlal pek a bik hi hei accident an ni ta, van duai thlak khawp mai a. Ih, a fanu kum sarih mi hi kalsan a, tichuan nu leh pa nen chutiang a awm khawsa chu a ni a. Tun an chhiattuai hian VC leh NGO ang hian inrawnkhawmna leh inhmuhkhawmna kan la neih hman lo vang hian eng angin nge an dinhmun tura hi ih, Tanpuina emaw khatiang ang chiah kha sawi hona hi kan la nei lo va, kan buai deuh hlek avang hian chungte pawh chu nakinah remchang a awm leh sawi hona te pawh kan la nei anga eng angin nge hma kan lak ang tih te kha chu hunin a la thil ang chu. Tun dinhmunah chuan inrawn khawmna kan la nei hman chiah lo a ni tih lai kha kan sawi theih ni se la, tin hei zanin hi kan tleivar pui anga tichuan naktukah kan invui dawn a ni. A let a lawm awm a, hei in hun hlut tak te buai chung chung in ti hian ruang awm lai reng in hun tha tak min pek an zawh na te min chhan sak avai in lawm thu kha han hrilh leh che a, ti chuan in ni e lawm thu sawi duh na te emaw a nih loh leh in chhiat tawh na chung chang a kam hnih khat han sawi belh duh i neih chuan mian sawi belh sak la ti chuan hetlai hmun hi kan duh tawk dawn nia.
Nia. An sawi tawng khan khawtlang kan tang rual a, thlamuan thlak khawp mai a. Ih, heng kawngah hian tan la zial tur pawhin kan infui a, chutiang tur pawh chuan khawtlang mipuite hi kan lungrual tawkah kan ngai a. Tin, chutih rual erawh chuan. Eh, social media a dar chak khawp mai a, ti lai hi tlem han tar lan lawk ka duh a. Umm, thu chiang tun kan chhiat tawh chung changah pawh hian YouTube channel ah te, Facebook hrang hrangah kan lo hmu ang a, kan thu hriat dan hi a in an loh nuaih kan ring a ni. A chhana chu thuchiang hriat hmaa report pek zung zung kan duh avang hian kan phone theih theih, kan hriat theih theihna te kan be pawp thin a. Hei hian thil hriat inang lo min pek thin avang hian social media a A kan youtuber te leh a kan facebooker te pawh hian hei hi chu hmanhmawh lutuk lo ta ila, thu chiang fek fawp thurin tlak tak kan hria nih loh chuan tilai chhiat tawk khawtlang te leh uaima hruaitu VC kan tih hrang hrang te pawh hian phone call dawn tam lutuk avangin harsatna hi kan tawk ve a ni. Engemaw thil tul tam tak buaipui a ngaih laia. I report hre duh avanga in phone buai chiam te hi a buai thlak thin a, hemi kawngah hian hei a hi chuan tlem in smart deuh ila thu chiang, thu rin tlak, ih belh chian tlak kan hriat theih na tur hun awm ang te hi thlir thiam ila tih a kha ih lawm thu sawi pah in ih kan tarlan belh zeuh duh nih chu. Tun hunah hian lalpa kan nau em chu. A chungah thihna in ro a lel avangin. Kan branch atang hian ruang zui tur hian kan OB te pahnih an chhuk thla tel ang a, tichuan Vaimeinah kan tih chin angin ralna te leh puan ten kan in tuam thlang a, section hruaitu te hi pathum vel an tel thla thei bawk ang a, chu chu tuna Vaimei kan in ruahman dan chu ni a, tichuan Anni a boral ta te pahnih piah lamah hian anni chhan tur leh pui tura kan uaina member tlawm ngai tam tak an awm kha a lawmawm kan ti hle mai a. Nunna thap tak taka chet a ngai ni khang hunah khan a zu lut apiang kha an buai deuh zel avang khan poison pawh ngai viau a ni. Chutiang karah chuan mi dangte chu a vanduai ni loin vannei an chang hlauh te pawh hi Kan lawmpui a, tin a van duai ta te hi kan tawrhpui hle ni tih laia kha Uainme atanga kan han sawi duh ni se la, tin eng a hrim hrim hi ih an sawi ang khan pa tha ve deuh mai hi nia ih kan inhre chiang a, hei an in hi luh kai hi remchan avang hian Uaina thil tihna velah hian eng eng emaw ti hian ka dak lut zeuh zeuh a. A thutak pawh hian kan in be ngai meuh lo, kan in thiam reng a, kan nu pawh hian a hriat ka ring a, an in chhungah pawh ka fiam bawrh bawrh a, chutiang ang chi chu ni, ka huat hi nei vak lo, fiam a nuam em em a, chutiang anga pa tha chu ni a, e Hoynia hian Waymya chuan kan ri hle mai a, em A kalsan tak a nupui pawh kan tawrhpui hle mai. Tin, a chhungte pawhin a dawm hlum lo a, tin nupui te pawhin dawm hlum thei lo a, an te leh zel hi ih a lung chhiat thlak kan ti hle mai a. Amaherawhchu sawi tak ang khan Pathian remruat ah ngai ila kan dan rual a nih loh avangin chutihlai chu yml ten tawrhna thu kan sawi pahin kan han tarlang tel ni sela.

Chutiang chuan nimin lam atang daih khan heng te lo inchhuan a ni tih te kha ka mi mal ngaih tur ah chuan a awm mai mai a ni. Ka ti lai te kha kan sawi tel duah tin khaw dang mipui te chiat kan han tawk a, tanpui ngai kan awm in ah in hia a ruang pawh awm se la a mawi tawk nu leh pa tha lai kan in tawi awm zel thei hi a hlu a tlang sam khaw nih ti nuam tu a ni tih hi hria ila, chutiang tur pawh chuan kan hma en pawh lo thleng sela, i intanpui tawn zel ila, i inchham zawh tawn zel ang u tih laia kha YMA anga kan sawi theih chu ni mai rawh se. Pui duhna lai taka hi hei hi kan Pathian pawh hian a lo ngaithlu hle ang tih a hi a rinawm hle in ka hria a. Kan Pathian thu chuan ti hian a ti a, Thutiam thar ka pek che u hi in hmangaih u la, keiin ka hmangaih ang che u hian. In in hmangaih chuan miten chumi ah chuan ka zirtir te in ni tih an hria ang a ti a ni. Hmangaihna vanga mahni nun chan huam a, tanpui ngai te tanpuitu a hi kan Pathian hian a lo puang puah ngei ang tih a hi a thu atangin a rinawm hle in kan hria a. Chuvang chuan thlamuang takin tunah chuan pa ang chhungah a chawl tawh ang a. He lei hrehawm hi a hre tawh lovang a, chutah chuanin Lalpa thlazar hnuaiah lungngainate manganna-te hre tawh lovin thlamuang takin a chawl tawh dawn a ni tih a ka hria ila kan rilru kan ngaihtuahnate, A kalsan tlak te pawhin ni sela Pathian lampang an hawi a. He thihna hian tuartu chhung teah te malsawmna tam than tak a rawn thlenna a nih duh zawk nan Lalpan malsawm duh se leh a tam a ni mai hna. Vawinia an hun tawn dan zawng rawn zung te Lalpa nangmah an hria a.